Aa, man latinwu mar wa Moro ma tye labak dog, aa, bot tibu me tekwaro pa kaka Acholi kaka luwo. Lwak me Acholi kaka luwo, atamo ni, aa, i odiko matin ca wa par wiye aryo, aa, akati ki dwona botwu, wun Acholi, wun kaka luwo. Atamo lawoo obedo nino dwe apar wiye angwen Me dwe me abicel, mwaka alip aryo ki pyero aryo wiye angwen, a wun jo mukene-ni weng ma wutye i Uganda, ma wutye i lobo Acholi, ki ma wutye woko, atamo lawo wun wuketo wangwu me neno ni ngo ma obedo ka timme iye ma rwodi gin gubedo ka yero Acholi kaka luwo, Atamo an acwalo dwona con ni yer eni ma tye ka bino-ni, Wun litino Acholi, ma wutye lumony, wun litino Acholi ma wutye politician, wun litino acholi ma wutye ka telo dini pa muno, wun litino acholi ma wutye ka tiyo tic mapat pat pat pat weng, yer ma tye ka bino ni i nino dwe apar wiye angwen ni ma tye ka time kit gummi, pe ngatti mo kudonyo iye, yer inu ni Tipo aye tipo pa kwariwa, tipo pa Acholi, en aye tye ka telone. An acwalo dwona, dwonane tye butwu i YouTube. Lwak me Acholi, kaka alwor, atamo wun dawoor wuneno ngo ma otimme. Lawor tipo lwenyo ki dano, tipo lwenyo ki luduku, tipo loyo luduku, dong Kwena ma amito cwalone, tyen aye biloko lok madok tutwal, pien lweny otumo, odong ki lupyeny, odong ki lupyeny ma ka gin pe gulokke odugu, odugu cen ka ngut bot tipo me abina, ci lubaculi bineno can madit, biwinyo cer ki cer, bibedo ki koko pi pyem ki litino-ni. Timone tye me konyowu. Timone dong odoko me konyowu wun acoli. Timone odoko me konyowu wuwek pyem. Wubol ludoko piny, wun ma wutye ka tic ki ludoko me loro acoli. Wubol ludoko piny gin ma lawowu oneno-ni. Enoni pe dano, pe dano aye ocako lweny. Enoni tiba aye odonyo i kom, tiba aye odonyo i kom rwodi. Ka oweko runi, gin guyero yergi i kare ma mony dong ojukogi. I tyena acoli, amito cwalo dwona. Amito cwalo dwona-ni bot jo ma winyo keken. Wun runi, nino ducu abedo ka wacciwu, nino ducu abedo ka wacciwu ni wun ba wuwek tigo aye oteg abilawu-ni. Lawowu wun dong wuneno? Lawowu wun wuneno? Pien wun wubedo ka telo abila ki tek komwu, wubedo ka telo abila ki winyo tam pa dano, ento pe wubedo ka telo abila ki tipo. Lawor ka neni pe tipo pa kwariwa ma otera ki i dye lubbe te got, ka obino ocung kitwu, wun onongo twero, wun onongo twero yero iye? Dong wun pe wutwero yero iye. Dong an abigoyo duru bot wun rwodi, ki wun jo ma wuwaco ni wun lukat kwaro, wucak tel lacoli kun wucung i abina. Wucak tel lacoli kun wucung i abina. Gin ma lawowu wun oneno-ni, wun rwodi, gin ma lawowu wun oneno-ni, gin ma lawowu wun oneno, an abako doga, Ci kare ma abino, Tipo waco ni, Mada ring acito butwa. Tipo waco ni, Mak cingi, mot cingi weng wek iter tekona i komgi. Mono gin ma an atimo eno. I kare man atuc ma lweny dong tye tek. Tye ngatti mo ma an pe amoto cinge? Amoto cingwu pien onongo amito miyowu teko, teko pa tipo, wek wulweny ki lumony, wek wulweny ki ludwogo. Man kwerana bot wun wurudi. Em dong, tipowu lawo oye, wudok cen I abila kacel acel acel acel acel, ker kacel acel odok ki i abilane. Kwerana bot wun Acoli, abako doga botwu, wun litino ma wutye ki kerwu. Ker dong lawor timwu ye, ker i kerwu. Jo mukene ma gin gubedo ka pokke dok tung bot acana, wun dong Wuwek wun dong wuwek pyem, wuwek dong pyem. Ka wun wubebedde ki pyem, inongo pyem me neko gang dong. Pien gin ni pe lwenye kede, gin ma lawo oneno oloyo ludwogo ni pe lwenye kede. An pe atye ki kit, kit, kit, kit, pe atye ki kit ker mo ma aromo wac, cito boti ki bot litini me wacone ni, Wuwiny doga, pien an wun wunena calo gin okwo. Ento ticca ma Lubanga okwanya ki i kanica i mwaka Alip aryo ki pyeraryo ni cen ila acoli, dwok acoli tekwaro. En aye oweko twero ki kero ma an anongo, kero ne pe dano aye ocima. Tic amaro tye atimo ni ene ni, ma ene ni tic atibu kit ma lawor oneno ni tic adano kur ci omiyo an acwalo odona. Butu wun litino acholi ni dong ero ba, dong ero ba. Pe wuye telle ni ooi gin ma lawu otimme-ni, wun dong wumed ki lweny. Ka wun wumedo ki lweny, wun wubideko gangu. Man kwerana bot wun litino acholi, amito acwal kwerane enini bene, Ka ma Lubanga okwanya ki iye ci wacci idwok cente ki laa dano i tekwaro, tekwaro pe jok. Wun ludini mapatpat, gin ma lawu otimme-ni, Atamo ni vidio clip kacel acel ma obedo ka timme kitgu, wun ludini bene wunen ma wun wutye ka telo timu me timu ma oa ma muni okelo guloyo ki loc i Africa. Alego wun ludini, pe wubed ka yeto timu me tekwaro, pien timu me tekwaro kobedo i cawane ma odungo-ni wubedo ka lweny i komwu wun ludini, lweny me obedo lweny marac i komwu. Mukene wupeko, ngo ma weko atye ka waco kit eno? Atye ka waco kit eno pien komiti ni ene ni, timo ni ene ni, tye, tye matek ka wun wuteno Acholi ma tye i Kadica ma tye i Kilija pe oye timo me tekwaro. Dong an agoyo duru bot, agoyo duru bot gamenne ni pi tyen me acel ago, wun wuneno gin ma otimme, wuneno lweny ma Timo olwenyo olwenyo dong litinone enini, enini jone eni ma gin guyubo yub pi enini me keto yub me yer pa runi-ni, ludito pulic, ki jo mukeneni weng ka in ingeyo. An amito goyo duru pien wan te yub me tekwarone pe mito ni pe mito ni balo time, en mito ni ka balo time kiyubo, yone tye ma myero kiyubi. Dong wun ma wutye i, i, i, i, i security ma wun lawor, wubedo piny Wumiyo oda, omyero kilawu. Kilawu ki ngo? Timwu ka mito kwanyo bal, remo o. Olawu, kilawu ki dyang macol. Wukwany dyang macol, wek rwodini enini gubak ki dog i gin ma wun wutimo. Gin ma wun wutimo. Pien nyonyo ma wun wukwanyo dwonyo kede ki nyonyo ma wun wukwanyo ki twer ma wun wukwanyo-ni, pekone obidok i komwu. Atamo ni man aye dwona ma myero acwal bot gamenne Balawu gin gubedo ki kero pien gab i ngom ka eni-ni, i ngom ka eni-ni, gin ma ngat ma loyo en aye rwed lobo me ngom kany, en aye General Yoweri Museveni. Ma ka i lok me tekwaro, i lok me tipo-ni, gin duca waco ni en tye ka loyo lobo pien kajengene tye i kom tipo. En ngeyo gin ma an atye ka wacone, ento ni wun mukene pe wungeyo. Wukwany dyang macol wek ilaa ki litinoni, ki gikwany dyang macol wek gilaa ki polic, ladit polic, ladit mony ma guyuboyub. Litino acoli ma gin gubedo oyuboyub nen lawo me keto gin-ni, ci keto kacokkene, ci keto kacok ongayogi. Dong an agoyo duru kit enene acana. Dug cen, dug ki juri, wer wutel tibu. me tekwaro kacel. Man aye dwona, ma an acalo acwalo pi ye dano weng wubino wuribbe kacel, ka wun wuduku kacel ma pe dok tim wucako yubbe me cako lweny, ma lwenye wun pe wutwero, ci wun wibineno ni kit ma agoci wunino ca ni, lwenye ene ni, tim wucwalo me yub pa culi, ci wun wibineno jami gulokke lobo aculi, O ineno jami ma gulok i lobo Acholi. Amito apwo litino Acholi ma gin gubedo ka cung ki Acholi kacel. Litino ma tye ki mony ma gin obedo ka cung ki Acholi kacel. Kadi gin pe obedo ka nyuto komgi ento gin obedo ka bako doggi. Litino Acholi ma tye i dog tic mapatpat ma gin obedo ka cung ki Acholi. Dong makato ducu amito ni apwo timwu me tekwaro Ma ka onene ni gin ma wun wutimo-ni wun timwu me tekwaro mapat pat, timwu pa jo labongo na wulwenyo, ka wun wuneno timwu ka jo lajob ma owoto keda, Rwodi moni aryo owoto keda, Rwodi moni aryo owoto keda, Rwot me bwome ma nam, ki Rwot me patira, en aye gin komgi obedo gum, kacel ki wot odiya bondo. pien pe awoto ki dano ata. Kare ma lawor aa ki i oda me cito ka laro ngo ma atye ka timme i kin-gu, an awoto ki dano adek. Gin guneno kit ma gin ma gilwongo ni mawar-ni omoro-ni. Guneno kit ma tipo rumo kwede ka i yo acung, rumo kwede ka i yo acung. Kibuna woo I kin jami ma otum ma oo i Acor, tim obedo ki teng yo ki tong. Dano obedo ki teng yo ki tong mubedo piny ma piny ngic kun acoli ki ladanga kit man pe ongeyo ee ki ladanga weciwo gin ma kit man pe oniang pe pe oniang pe oniang en kit ma aa lanebi ma otibo pa Yecu owaco ni kit alok ki leb mene wun pe oniang Ee, pien munge kikanowu ki butwu. Cwak i dog pwo tibu pa cwali weng, pwo tibu ma i labongo, gur, bol gwar, ayuma, ber langec, lawi oduny. Nino ca awacowu ni lawi oduny tibu acel onyutte, ma en obedo ka doro yubbi. Yubbi ene-ni tibu ma odoro, en aye tibu me lawi oduny ma tye i malo-pe-i cwali. Pe atye ki lok madwong me agikki, amiti ni apwo tipo pa Lupaibone ma okwanyo laco cik ka dong luneka, kwanyo ki kadica ka dong luneka, ye winyo dwon tipo, wek tipo bene okony gangi. Jami mukene ma jami mukene ma obedo ka timme gangi tipo mito ikunyi, ento in ineno ni pe rwatte ki yo me niye ma megi. Tin dong amito awacci imunge tipo ni okwenyi pien kica ne omako in mito ni ikony gangi. Lwak me Acolya an apwoyowu, jok jok ma malo.